Helo, dwi'n Wen Llywelyn ydw i. Tu ôl i fi mae Theatr Felin Fach. Mae'r theatr, fel bob theatr arall yng Nghymru, wedi bod ar gau ers mis Mawrth. 130 o ddyrnodau i fod yn fanwl. Ymhen 130 arall o ddyrnodau, mi fydd hi'n ddechrau Rhagfyr. Byddai'r gaeaf tywyll yn cael ei oleuo yn barod ar gyfer y Nadolig. Ymhen 130 o ddyrnodau, mi fyddai, wel, mi fydd hi, yn amser pantomeim fel un fach. Byddai dros ddeg ar hugain o bobl wedi bod yn cwrdd yma ers rhyw bump wythnos, yn gyson, rhoi fyny bob dydd Sul, nosweithiau gyda'r hwyr, i ymarfer. Ar ôl diwrnod caled o waith, ar ôl diwrnod ysgol neu waith coleg, dod at ei gilydd i greu, i gyd-greu, i gyd-ddychmygu, i gyd-weithio, i gyd-chwerthin. Byddai rhyw 2,000 o bobl yn ymgynnull yma yn ystod wythnos cyntaf Rhagfyr, er mwyn profi'r peth sy'n cael ei alw yn 'pantomeim fel un fach'. Ac mae hynny wedi digwydd ers dros hanner can mlynedd. Ond pam?
Dyna pawb den! O ie, wedi maelanu ben Dychryn!

i'r bobl. Mae pantomeim fel yn fach yn yn rhywbeth allan i'r arfer, dyw e ddim yym eich stori arferol o Cinderella neu Jack and the Beanstalk, mae fe wastad yn stori ffresh o'r newydd, rhywbeth, fel fi'n gweud, sydd yn berthnasol i ein bywyde pob dydd ni nawr. Yym, mae'r buzz dwi'n cael wrth wneud panto yn rhywbeth dwi ffili disgrifio, mae fe'n deimlad sbesial iawn. Pam?
Lot o sbort, leins di-ri ddysgu, yy, blinedig.
Profiad! Mae'n bump wythnos o waith caled, mae'n sialens. Llafurus, yn enwedig wythnos perfformio. Yn sialens, ond yn lot o hwyl a sbri. Lot fawr o hwyl achos ni'n tynnu cos tipyn yn ystod ymarferion, lot o banter, enwedig gyda'r rhai o'r actorion, maen nhw'n drygionus. Wel, mae'n hwyl, er gwaetha'r y gwaith caled, ac mae'n braf cael cyd-weithio gyda chriw mor dalentog ac ymroddedig. Pleserus,
egnïol, blinedig. Ond yn bennaf oll, mae'n bleser cael bod yn un o griw Dwl, panto fel un fach. Mae'n wefr, mae'n egnïol, mae'n waith caled, ond chi'n joio mas draw, a does dim byd tebyg iddo fe. Good Hosad.
Beth yw'r ymdeimlad?
Fi'n credu fi'n teimlo bob emosiwn o dan yr haul i ddweud y gwir yn ystod y cyfnod o greu'r pantomeim. Yym mae'r holl mae'r holl broses yn teimlo fel roller coaster ar adege. Oedd e'n job idda chi off da, achos fi wedi neud lot ar ffermio ifanc, yym o'n i'n cyn aelod o Tregaron, yym ond oedd e'n fel cam lan fel un o, o cynnychiadau rheini, achos oedd rhaid chi creu cymeriad newydd um, um, a cadw cymeriad am fynd trwy gydol y panto, trwy gydol y oriau panto. Amser panto'n dod. Mae yna rhyw deimlad cynnes iawn am beti fe. Er bod e'n lot o waith, um, mae yna wastad teimlad cynnes iawn. fi'n credu y flwydd- flwyddyn gynta neu o'n i'n deiana, colles i stôn o o bwyse dros cyfnod y panto. Yym cofiwch fi 'di rhoi'r stôn 'na nôl mlan. Mae'n her, odi, mae'n bendant yn her, ond mae'n her ac yn hwyl. Mae jyst rhyw fath o gyffro yna. Yym, alla i ddim roid y mis arno fe, ond ma' fe 'na, a ma'n roid rhyw deimlad cynnes fan hyn i chi yn yn yn ych yn ych calon chi, achos chi'n gwbod bo' rwbeth cyffrous iawn o'ch blaenau chi, ond ar yr un pryd mae e'n eitha scary. Ma' lot o egni myn' mewn i'r cynyrchiade, a ch'mod a ma' a ma' cy- Diana fach fan 'yn, shwr 'ych chi? Shwr 'ych chi Diana? Chi'n iawn? Felly, o, so dyna Diana i chi. Rhagfyr y seithfed 2019. Mae'r maes parco yn pingo. Mae'r ystafelloedd newid yn corco gan chwerthin a gwisgo a choluro a chlyber. Mae'r lolfa yn llawn dop o gynulleidfa frwd a'r swyddfa docynnau dan ei sang. Tu fas, tu ôl i'r adeilad, mae'r criw llwyfan arwrol. yn cael clonc a phaned a mwgyn bach slei, ei chwerthin a'r mwg yn gymysg yn y nos. Ac yng nghronfil technegol yr adeilad, mae'r technegwyr a chynhyrchwyr nerfus yn cynnau'r technoleg sy'n rhan o'r sioe, yn gwirio, rhoi nodiadau, yn cywiro dillad, yn smwddio rhychau ac yn golchi chwys y noson gynt. Pawb yn gwneud ei ran, yn paratoi ar gyfer y ddwy awr o sioe. Wedyn, dod nôl a wneud e gyd eto am chwech noson! Ond heddi? Am nawr, mae'r lle'n wag. Am nawr. Ond mae'n llawn atgofion. Un o'r atgofion s'da fi fel plentyn yw mynd i Theatr y Felin Fach i wylio'r pantomeim. Yym, oedd e'n deimlad mor hudolus fel plentyn. Yym, y set, y goleuadau'r gwisgoedd, y cymeriadau, jyst popeth yn dod at ei gilydd yn fyw. Yym, a o'n i'n joio buan at y dynion drwg hefyd. mynd pan o'n i'n fach gyda fy mumgu Gwenfydd James a o'dd hi arfer fod yn meistres y gwisgo yn y theatr fan yn fach a gallu fi mynd cefn llwyfan gyda hi, ar ôl ca'l hufen iâ wrth gwrs. Ond pan o'dd hi'n dod i'r cast o'dd honno'n stori arall. O'n i'n o'n i'n rhoi yr un her i fi efo'r cast bo' fi'n mynd i ga'l y cast i i ddawnsio y coreograffi o'n i wedi 'i osod ac o'n i'n meddwl bo' fi'n mynd i neud e ryw flwyddyn A wedyn, unwaith mae'r perfformiad yn dod, maen nhw'n mynd nôl i wneud eu dawnsfeydd bach personol nhw! Felly, dwi'm yn meddwl wneith hynna byth newid. Jyst meddwl nôl nawr a meddwl, 'Waw, bydden ni ffili wneud hwn y diwrnodau hyn gyda Health and Safety. Unwaith mae pob un nôl yn y theatr, yn cerdded trwy'r drysau, mae fe'n teimlo fel bod y teulu'n ôl 'da'i gilydd, chimod. Yym. ma' bod yn rhan o deulu yym neu o bant o Theatr Felin Fach de, chi yn teimlo fel rhan o deulu ehangach. Dau flwyddyn yn ôl nawr yym amser o'dd Carmen Blaney gyda ni yn perfformio y Genie a o'dd golygfa gyda y Genie a Benik le o'n nw'n gwneud yym tric clog yn hud. Yr eitem olaf o'dd yn ca'l 'i dynnu allan o clogyn y Genie oedd ysgol. Am rhyw reswm o'dd bach o drygioni yn ddau o noson ni, yr noson panto ola o'dd 'i, a nes i'n benderf- pe- nes i a criw o ochor llwyfan penderfynu i rhoid ysgol dwbwl maint arferol i Carwyn, ond o'dd Carwyn ddim yn gwbod, dyna o'n i'n barod gyda'r ysgol anferth yma, a dechreuodd Carwyn tynnu fe allan, a Cyrhaeddodd e man le o'n i ddim yn meddwl bod e'n myn' i gallu tynnu'r ysgol mas ragor o'n i'n meddwl bod e'n myn' yn styc a fi'n cofio jyst panic llwyr yn dod drosta-i yn meddwl wi 'di wi 'di rh- sarni'r golygfa 'ma nawr ond yn lwcus i fi nath Carwyn llwyddo ga'l yr ysgol mas a odd e'n doniol on' ma' Carwyn yn actor fydde'n gallu achub unryw sefyllfa ta beth ma' fe'n actor comedi dda iawn. So odd hwnna'n yn wers i fi i beidio whare tricie ar pobol. Bant o ddathlu 50 nôl yn 2018. Odd llunie o actorion, criw llwyfan, technegwyr, cynyrchwyr, meistres y gwisgoedd, sy ddim bellach gyda ni nawr, yn ca'l 'u dangos ar sgrin fawr ar y llwyfan. O, 'na ffordd dda i ddweud diolch am ei ymdrech, ei ymroddiad dros y blynyddodd. A rhaid gweud, oedd e'n dod â deigryn i'r llyged bob sioe. Yym, ch'mo', fi ddim yn mynd i gweud celwydd, ma' rhai adege le chi'n gallu teimlo'n stressed, yym, yn nerfus, yn flinedig, achos ma'r chwech wythnos o ymarfer 'na fel marathon. Pedair wal.
Digwydd bod, tu fewn i'r bedair wal yma, mae yna gymdeithas greadigol yn dod at ei gilydd i gwestiynu ac i ymateb. Y gymdeithas greadigol sy'n cwestiynu ac ymateb fel ym mhob ardal wledig. Does dim wastad adeilad, ond mae yna wastad gwreiddiau a seiliau.

Ac un o'r penseiri neu grefftwyr a gododd seiliau Panto fel un fach yw Euros Lewis. Ond mae 'na ddau beth allweddol, un yw J.R. Evans, yr oedd yn perthyn i'r traddodiad 'na o brifathrawon creadigol, fel oedd T. Llew Jones, wrth gwrs, yn enghraifft o o hynny yn nhermau'r nofel ar gyfer plant, ond mae J.R. Evans yn nhermau dramodydd ar gyfer plant a phobl ifainc a ac yn gosod yn syth yn torri oddi wrth y yr yr y peth Saesneg 'na a ac yn mynd nôl at wreiddiau Cymreig a pethe ac yn defnyddio Twm Siôn Cati a'r holl arwriaeth a a a arwr angydffurfiol wrth gwrs yndyfe t'mod a arwr na ddyle bod yn arwr mewn gwirionedd mewn mewn diwyllianne eryll Yym, a mae hwnna'n yn, yn, yn doriad pwysig iawn, iawn, theatr mewn addysg mewn gwirionedd, oherwydd dyna beth yw cefndir, y gyna gwreiddiau fel un fach, dyna pan mae fe na, mae wedi tyfu mas o'r, or holl beth na. Ond yr ail beth pwysig hefyd yw'r penderfyniad mae Hywel Evans yn gwneud, Pan mae Hywel, yy, erbyn hyn mae'r pantomaim yn y theatr oherwydd oedd y pantomaim fel un fach wreiddiol uh, yn neuad uh, y coleg um, cyn fod theatr i gael. Ond pan mae'r theatr, pan mae'r ma pantomaim dod i'r theatr a mae Hywel yn, yn edrych ar y ddynameg yma, mae'n gosod yr rheol, yr egwyddor holl bwysig o fod e yn uchelgais fod o leia' hanner y bobl sydd yn dod trwy ddrysau y theatr mewn flwyddyn yn dod i greu, ac o fewn hwnna mae'r peth mae ni'n galw'n bantomime yn dod yn gerbyd pwysig iawn ar gyfer agor y broses a gadael i'r hyn oedd e'n gweld oedd o'i gwmpas e, hynny yw nid pwrpas y lle oedd oedd dod â diwylliant i'r ardal, pwrpas y lle oedd gweithio gyda'r diwylliant sydd ar draws cefen gwlad Ceredigion a'r Gorllewin yn gwirionedd ac i, ac i roi hwnna mewn lle i, i sicrhau fod yna ddeinameg greadigol ac uchelgais iddo fe. A, a mae'r ddau benderfyniad na J.R. Evans a Hywel Evans yn benderfyniadau holl bwysig, dwi'n credu. Y'n ni mor ffodus, mae ma, ma, ma 'na rhannau yn helaeth, rhannau helaeth o'r byd gorllewinol, y byd metropolitan yn arbennig, mae 'na bobl yn hwyllo, yn trio ail-greu uh, yr, yr hyn sydd gyda ni, sef theatr lle mae pawb yn creu gyda'i gilydd. Bob aelod o gynulleidfa, mae e'n a'i greu, a, ac, ac, a, a pan mae'r peth yn mynd yn iawn, mi fydd na ddim ddwywaith fod y gynulleidfa yna'n rhan yn lleisiol, yn yn llan llafar, yn rhan falle hyd yn oed ymwthiol â'r hyn sydd yn yn digwydd. Maen nhw yn y fenter greadigol gyda phawb arall. I ni yn y willing suspension o disbelief gyda... Mae pawb yn y lle creadigol gyda'i gilydd. A dyna yr eiliadau yna, a falle mae dim ond eiliadau pan mae'r peth yn mynd reit i'r i'r i'r i'r i'r lle lle mae fe'n cyfannu'n llwyr. Ond mae'r eiliadau yna yw'r eiliadau hyd y lledrith mewn gwirionedd, a yn yr eiliadau yna mae'r byd yn gallu newid. A, a nid newid dros dro, mae'n gallu newid am byth, mae'n gallu gwneud newidiadau, mae'n gallu newid canfyddiad ni o'n ni'n hunain, mae'n gallu newid yn canfyddiad o beth yw'n potensial ni. Mae perthnasedd, felly?
Wel, mae'n gwbl berthnasol. Hynny yw, mae, mae, mae, os nad yw'n berthnasol, does dim pwrpas iddo fe fod. Um, mae e, mae e'n fudiad. Dyna'r peth falle i ni'n gallu drysu yn y peth yma o um, etifeddiaeth a'r pwysau sydd yn gallu dod gyda etifeddiaeth. I ni'n gallu gael yn drysu gan feddwl os mae rhywbeth yn bod, bod e'n dda, mae rhaid i gynnal e, ond yn aml iawn mae'r pethau sydd yn fwrn, y sefydliadau yw'r rheina, a mae sefydliad, mae'n gweud beth yw e, yn dywe. Mae wedi sefyll, pethau sydd yn sefyll. Pethau i diddordeb nhw yw sefyll er mwyn sefyll, a mae'r egni i gyd yn mynd mewn i'w cynnal nhw. Ond mae mudiadau, wel, dyna'r gair, Yn, yn, pan byddem yn lawr i gartre Eleri yn Sir Benfro, mudo, maen nhw'n gweud, dyn nhw ddim yn gweud symud, mae pethau'n mudo. Oherwydd, yn y pen draw, trafod cymdeithas i ni, dyna beth yw theatr, mae'r holl broses o theatr yn ficrocosm o, the, o gymdeithas, ac mae cymdeithas, mae'r gair cymdeithas i hunan, wrth ganol y gair cymdeithas, mae taith. A beth yw taith, ond teithio, pwy sydd yn teithio? Ni, gyda'n gilydd, cyd-ymdeithwyr, i ni nôl gyda'r ddynamic yma, ac un, unwaith i ni'n gyda hwnna, mae e'n, wel, mae perthnasedd yw'r yw egwyddor sylfaenol. Os nad yw'n berthnasol, does dim pwrpas iddo fe. Ydy'r pantomeim wedi teithio, wedi symud, wedi mudo digon. Mae 'na anfodlonrwydd gyda hwnna yn rhan o'r cyflwr o o berthyn i gymdeithas, hynny yw bob amser y- y- y- 'yn ni'n symud ond ond 'yn ni'n gweld, o, ma- ma- ma- 'yn ni'n gorfod dal i symud, 'yn ni'n gorfod uh, y cwestiwn ni, ydy ni wedi cymryd y cyfeiriad cywir, i ni fod meddwl yn hermau ble nesaf, ble mae'r siwt i ni'n symud ymlaen, oherwydd mae amgylchiadau bywyd yn newid. Fyddwn ni'n dweud, mae'r ar ateb hwnna bob amser yw, na, i ni'n anfodlon, i ni'n anfodlon, mae angen i ni gwestiynu a meddwl, a enwedig os 'y ni'n dechrau gweld y ffiniau yn cau, enwedig os 'y ni'n dechrau meddwl, o'n i'n jyst yn cadw rhywbeth i fynd fan hyn, um, a, ac yn cwmpo i'r uh, i'r cyfrifoldeb um, negyddol na o cynnal rhywbeth mond er mwyn i gynnal e. Mae amgylchiadau bywyd pobl sy'n cymryd rhan, pobl sy'n gweithio na fe wedi newid, mae'r ma, ma byd wedi newid, yn dweud. Mae'r tyndra 'na o fewn cymdeithas yn cyffredinol. Mae e'n fel o fewn yr, yr, y sefyllfa Gymraeg, hwnna yw y, y diwylliant. Hwnna sydd yn diffinio'r diwylliant, yn bod ni'n creu gyda'n gilydd, dros yn gilydd, er mwyn yn gilydd. Ac mae, yn hynny o beth, mae'r creadigrwydd, addysg, diwylliant, un gair yn nhw, yr un peth yn nhw. Maen nhw'n golygu'r un peth, maen nhw'n gwneud yr un pethau. Uh, ac felly mae'r ma, ma pwysau sydd ar y diwylliant i gydymffurfio gyda culture a rhoi dewis personol, dewis yr unigolyn o flaen i gyfrifoldeb cymdeithasol e, yn, yn, uh, mae'r pwysau yna yn cynnyddu a cynnyddu. Ond o o fewn hwnna, t'mod, unwaith eto, mae'n rhoi mae e'n rhoi potensial mawr i'r peth y mae ni'n galw'n bantomaim a'r holl greadigrwydd theatrig sydd yn gallu digwydd yng nghefn gwlad, tu hwnt i ffiniau, s- 'sim angen canodd y filoedd o bunnoedd yno ti fel mae angen yno nhw yn Canolfan y Mileniwm yn Gaerdydd neu yn y West End, mae rhaid nhw gael y miliynau o bunnau i dalu am yr holl sets anferth o phob peth, s'im angen hwn fan hyn, 'na gyd sy 'da ni yw dychymyg a bocs gwar neu lle agored a bant a ti yntyfe ac o fewn y sefyllfa hwnna mae e, mae 'na botensial i'r ddeinameg 'ma unwaith eto i gweud, ok, oes, ma' 'na bwyse o gyfrifoldeb, ma' 'na droion, ma' raid ti droi lan pan wyt ti, o, bydde fe'n neis i sefyll gytre o flaen y tân a pethe, ond beth 'yn ni'n ga'l mas ohono fe? Wel, ma' beth 'yn ni'n ga'l mas ohono fe, dim ond yn y lle cymdeithasol 'na 'yn ni'n gallu ga'l yr addysg 'ma, 'yn ni'n gallu ga'l y Yr, yr, yr, yr teimlad o, um, o werth bywyd, o fod ni yn wedi cyfrannu i'n gilydd a wedi cyfrannu i'n lles yn gilydd. y broses anodd o bod yn aelod o gymdeithas. Dyw cymdeithas ddim yn ffordd rhwydd, mae'n lot yn rhwyddach i jyst wneud dy thing dy hunan a, a dewis dy peth dy hunan a pido wneud hwn a gwneud hwnna ac yn y blaen. Ond mae'r broses o weithio gyda'n gilydd yn broses anodd, um, a, a, ond trwy pob broses anodd wrth gwrs, mae yna gymaint i'w ennill. Beth oedd yn dy recipe di de? Achos oedd bobl yn cywo tu fas y gate, theatr fel yn fach, am, ar gyfnod, am mo, wech o gloch y bore i ddod i brynu tocynnau. Dim just recipe y panto oedd hwnna efe, dim just yr, yr, yr, yr brics a'r morter, yr, yy brics a mortar y Panto, dim jyst yr adeilad fi'n sôn amdano hefyd, ond wrth gwrs beth oedd cymdogaeth yn teimlo tuag at beth oedd beth oedd y c- y creadigrwydd hynny. Yn gorllewin Cymru mae'r pantomaim wedi yn gwneud ei rhan fel o osod yr llinyn bach 'na o oleuni sy'n gweddïo Eli a beth bynnag sydd yn digwydd. Yw, mae'n her 'da chi 'leni, ond beth bynnag sydd yn digwydd, mae'r potensial, ma- ma' 'na oleuni, ma' 'na potensial goleuni i gael 'na yym tuag at y dyfodol, a mod fod y mynegiant ar y goleuni 'na yn fynegiant trwy gomedi, trwy chwerthin, trwy gerddoriaeth, trwy... a dyna'r peth, trwy ti ddim yn gwybod beth, ond mae'r ffiniau 'na yn mynd i gael eu herio. Ffiniau tywyllwch yw'r prif ffin sy'n cael ei herio. Ond mae'r holl... dym- dyma'r peth fi'n credu yw mae rhaid trwy'r amser... Mae beth o'n... rhan o beth o'n i'n treial wneud oedd oedd fod ni yn gwthio hi, gwthio hi, fo- fod 'na... fod y y teimlad oedd 'y ni yn mynd i fynd i rywle dangerous ond mewn yn diogelwch. mewn lle diogel, a dyna beth yw drama yn y pen draw, wrth gwrs, dyna beth yw, dyna pam mae drama'n bodoli fel ddeinameg o fewn cymdeithas, yw fod e'n caniatáu i ni i chwarae a cwestiynu, chwarae gyda pethau sydd yn, uh, yn, yn mynd â ni i lleoedd tywyll, um, i gwestiynu pethau anodd, ond ni'n gwneud hynny mewn lle sydd yn ddiogel Y'n ni'n chwarae, chwarae yw'r gair, y'n ni'n chwarae gyda'r ffiniau yna ac yn llythrenol yn crasio trwyddo nhw, yn dyfe? A wedyn fod y ffilm, y silent movie yn ffordd yn mynd tu hwnt i hwnna eto nawr, i ni mynd tu fas i'r muriau yma, a wedyn ar y diwedd fel o'n i'n neud gyda'r car yn, um, yn, uh, ar y tras yn, uh, yn Cei Newydd, ni'n dod â'r car rownd Cei Newydd, rownd y one way, fforong rownd y one way, a ni'n mynd â fe lawr yr hewl, a wwsh, i ni'n dod â fe trwy'r sgrin, a bang, yn stopo just o flaen y gynulleidfa, a fel bod pobl yn mynd gatre, ia, bydd e bron y bwrw fi yn y ffrant row, ond, wrth gwrs, doedd e ddim, ond mae'n rhan o'r teimlad yw fod, e, fod ni wedi croesi rhyw lin, linell beryglus. Wnes ti sôn hefyd am am y y y frwydr yn erbyn y tywyllwch, a'r frwydr yn flynyddol yw meddwl beth yw gwaith y dynion drwg, neu beth yw'r drygioni sydd ar waith. A- achos dyw e ddim yn ddrygioni, dyw e ddim yn gallu bod yn ddrygioni mm, bach. Mae'n gorfod well, sefyll dros rhywbeth, yn dweud. Hwna bydde'r un oedd rhaid gael, a bydde fe ddim, er, bydde'r tyfiant y sgript ddim yn gallu digwydd nes fod ni wedi gael hwna. Hwna oedd y peth. Oedd gael y peth yn benodol, yn hollol, hollol benodol. Ddim yn gyffredinol, mae'r ein Mae'r rhain yn ddynion drwg, maen nhw yn yn herbyn ni, maen nhw'n erbyn cymdeithas, ond shwt, beth yw'r cyd-destun? Aethon ni ar ar sioe gyda'r bois y llath i Lunden, gyda'r holl draddodiad Cardydd yn gwerthu llath yn Llunden, ddiwedd yr wythdegau, ac o'n i ddim O'r straeon o'n i 'di rhoi fel yy bwydlen, wel, pa un o rhein sydd yn cymryd 'ych yy sy'n ennyn diddordeb, o'n nhw 'di mynd at hwnna a a o'n i ddim yn gallu deall beth o'dd, pam bydden nhw 'di mynd at dim ots, t'mod, mae'n stori ddiddorol o phob peth, ond pam o'n nhw 'di mynd ar hwnna 'leni, a o'dd neb yn gallu ateb fi, o'n nhw jyst yn, o, hwnna, ond wrth gwrs, o fewn y flwyddyn, mi oedd y ffatri lath yn cau. A oedd hwnna, oedd e ddim yn... Oedd na neb yn gwybod fod y ffatri las mynd i'n cau. Timo, cwbl o fisoedd cyn ni, o'n nhw'n buddsoddi um, dros hanner can mil, hanner can miliwn yn, yn mewn uh, offer newydd na. A wedyn fel mae busnes mawr yn neud, yn sydyn maen nhw'n penderfynu, na, na, na, mae'n ma, ma, ma diddordeb yn ei rolau arall. Ond mi mi oedd 'na o fewn y gweithwyr a fewn gymryd o bobl oedd y cysylltiadau yy mi oedd yy yy jyst y bod pawb o'n i wedi gwir rhyw ffordd neu gilydd yn mi oedd y ffatri 'na'n berthnasol i gymryd o bobl yng nghefn gwlad Ceredigion ac eto oedd 'na ryw w- oedd 'na rywbeth 'na oedd 'na ryw yy sŵn ym Mrîg y Morwyrdd yy ac mi oedd hwnna wedyn yn c- yn caniatáu i ni i ragfynegi i fynd o flaen, i fynd gyda, gyda gofid, oedd dim ond wedyn yn cael ei gadarnhau ac i gallu fynd gyda'r i edrych ar y peth yma o pam mae, pam i ni'n colli, pam mae'r holl broses yma o allfudo yn, yn mor endemic i'r um, cymdogaethau a'r gorllewin a dim nawr, ond mae fe wedi bod, timod, mynd reit nôl i'r bobl aeth i Ohio, mynd... Mae, mae Iwerddon wedi wneud straeon mawr ohono fe. Maen nhw wedi mynd â straeon reit lan trwy nofelwyr, trwy yy gwneuthurwyr ffilm, mae'r allfudo i America a'r a- oherwydd yr amgylchiade- yy amgylchiadau economaidd a'r yy a gwleidyddol, yy mae yna. 'y ni'n edrych ar ein hanes ni'n hunain, ac wrth gwrs, dyna'r peth, dyn ni ddim yn edrych ar ein hanes yn hunain, neu ni ddim yn cael yn dysgu yn hanes ni'n hunain, ac felly i raddau helaeth, dyw'n hanes ni'n hunain ddim yn wybyddus i ni'n hunain, ond dyw e ddim yn wybyddus i'r byd chwaith. A, a dyna un o'r eraill o'r elfennau sylfaenol pwysig fi'n caru yn y peth pantomaim, mae yw fod e yn gwneud y trajectory yna, mae e'n Tawlu pethau mas. Mae e'n projection ar yn hanes i ni'n hunain, ond ni'n credu i ni'n trwy hwnna'n gallu gael yr hyder i wthio fe a'i rannu e mas hefyd rhyw ffordd. Mae'r gymdeithas mwyaf gynhyrchiol yw'r cynnyr, yw'r gymdeithas sydd yn dadle. Nid y gymdeithas lle mae consensus. Um, a cons mae consensus lle digwydd, mae'n fe'n gret os mae'n fe'n digwydd iawn, mae jyst yn cwpl o gamen rhwyddach, ond, ond y, y gymdeithas sydd yn gwneud pethau go iawn yw'r gymdeithas lle mae yna ma na farnau gwahanol a mae pobl yn gwrando ar ei gilydd ac yn wedyn yn ymateb yn greadigol i gilydd a rhan o'r um, arweinyddiaeth o fewn y peth theatr yma yn y gymdeithas yn hytrach na theatr yn yr yn y yn y lle o fasnach yym yw ein bod ni yn gwneud yr arweinyddiaeth 'na, ni'n dangos pwysigrwydd yr arweinyddiaeth 'na o o o o safbwynt cynnal yr ddeinameg greadigol. Unwaith eto, fi'n credu mae yna, mae yna botensial i uh, diwylliant lleiafrifol fel y Gymraeg i, i ddim i fod yn dal lan fel i ni'n neud pan mae'n ni'n trial bod yn culture, train, pan mae'n ni'n trial gwneud yr un peth am y pawb arall yn neud, ond pan mae'n ni'n bod yn y lle angyd ffurfiol, bod yn driw i ni'n hunain, um, fel mae'r uh, fel mae yr, yr, uh, y meddylydd adornom yr, yr, yr, uh, yn dweud, os ych chi'n, os ych chi'n, byddwch yn drew eich diwylliant, a mae'r ma hyn, mae'r ma diwylliant sy'n eich bygwth chi, dwi, just ddim yn gallu ymateb i hwnna. Mi fydd pob cyfnod, uh, pob criw credigol yn ei cyfnod o gredigrwydd y meddwl, wel, dyna'n Oes aur, wel wrth gwrs i fod e, ond mae'r oes aur wastod 'na yn dyw e, mae, mae, mae oes aur i'w greu, mae'r, mae'r gorau eto i'w, i ddod, um, a mae'r potensial 'na, mae'r angen i, i, yna, mae'r potensial 'na, ac os mae'r ddoi ddynameg, ddwy ddynameg 'na da ti, mae, mae, mae pob peth yn bosib.
Pwy a ŵyr? Yn amlwg, mae Covid yn codi pryderon, chimod, o ran y gallu i berfformio pantomeim fel 'yn ni fel arfer yn neud, ond mae'n dod gyda her newydd a chyffrous. Chimod, mae'n amser i ni feddwl tu allan i'r bocs a a cyfle i greu rhywbeth hollol newydd. Pam dau ugen ugen? Wel, i fi, dyw'r Nadolig heb dachre tan bo fi wedi bod i gweld Panto yn Felin Fach, felly, fel ma' nhw'n gweud, watch this space. Mae Nadolig heb Panto fel Nadolig heb coeden neu Nadolig heb Siôn Corn. Ch'mod, fi'n credu bod e'n, fel fi'n gweud, ma' fe'n rhan o bywydau pobl a aeth e ddim yn hen. Part o ugen ugen. Wel, na chi gwestiwn. Does dim hyd yn oed pandemic yn gallu atal panto fel y mach. Er bod y drysau yn nhau am y tro, mae'r gwaith yn parhau. Rhaid cyd-gynllunio, cyd-greu. Pantomeim yw un o'r cyfryngau sy'n digwydd bod ar waith yma. Yn Aberystwyth, yn Nhregaron, ym Mhen-y-groes, yn Llanuwchllyn, mae'n rhywbeth gwahanol.